Pennod 7, Gwneud yn fawr o gefnogaeth busnes. Croeso i bodlediad Bod yn Fos arnat ti dy hun, canllawer entrepreneur ifanc i gychwyn busnes. P'un ai dy fod di'n meddwl am gychwyn busnes am y tro cynta, neu fod gen ti syniad ti eisiau ddatblygu, mae'r podlediad yma i chdi. Mari dwi a fyddai'n dy arwain di drwy'r gyfres bymtheg rhan yma, fydd yn dy gadw di ar y trywydd iawn ac yn dy helpu di i ddeall a meddwl am yr heriau sy'n codi wrth gychwyn busnes. Rhan o wasanaeth Busnes Cymru y Llywodraeth ydi Syniadau Mawr Cymru. A'i nod ydi codi dyhead a chefnogi entrepreneuriaid ifanc i gyrraedd eu huchelgais mewn busnes. Mae Busnes Cymru, sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn cefnogi pobl ifanc drwy ddarparu adnoddau ar-lein, gweithdai sgiliau busnes, a sesiynau un-i-un efo cynghorydd er mwyn troi syniadau'n realiti. I gysylltu efo ni, hoffa a dilyna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges aton ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu'n ôl efo chdi. Ffonia'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia Sgwrsio Byw neu Live Chat ar wefan Busnes Cymru, neu e-bostia ni ar bigideas at gov dot wales. Dyma benod 7. Tro dwytha, wnaethon ni siarad am gael dy fusnes di ar-lein. Dwi'n gobeithio bod chdi wedi dod o hyd i'r opsiwn sy'n gweithio i chdi. Pinnau dy fod i am adeiladu dy wefan dy hun o scratch, defnyddio templed DIY, neu dy fod i am gael rhywun arall i'w hadeiladu hi. Dwi'n gobeithio hefyd dy fod di di medru sortio enw parth. Felly, efo hynny i gyd wedi neud, be am dreulio chydig o amser yn siarad am pa gefnogaeth busnes sy ar gael i chdi? Mae ffeindio allan pa gefnogaeth sy ar gael a lle i gael hyd iddo fo'n medru bod yn anodd, a dwi'n gwybod gallai hyn godi ofn ar rai pobl, ond paid â phoeni. Da ni, yn Syniadau Mawr Cymru, isio gneud bywyd chydig bach yn haws i chdi. Syniadau mawr Cymru di'r lle i ddod ar gyfer entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru. Fedri di fynd ar y wefan a dod ar draws lot o syniadau ac adnoddau i dy helpu di i lansio dy syniad mawr. Mae cefnogaeth Syniadau Mawr yn cael ei gynnig gan Lywodraeth Cymru trwy Busnes Cymru. Ond os ti'n astudio mewn coleg neu brifysgol, mae'n werth cymryd golwg ar be gallan nhw i gynnig hefyd. Dwn i'm os ti'n gwybod ond mae 'na bencampwr mentrau ym mhob coleg a phrifysgol yng Nghymru, a maen nhw ar gael i dy helpu di. Mae'n werth cael golwg hefyd ar y rhestr lawn o sefydliadau eraill fyddai'n medru dy helpu di. Mae hon ar gael ar yn gwefan ni. Nei di weld fod rhai gwasanaethau'n cael eu hariannu, felly maen nhw'n medru rhoi cyngor yn rhad ac am ddim neu am ffi bach iawn. Os nad ydyn nhw'n cael eu hariannu, nei di weld bod yn rhaid i chdi dalu ffi llawn am gyngor. Gwna'r defnydd gorau o d'amser. Gwna'n siwr dy fod yn gwneud yr hyn ti wedi gytuno ei wneud a gwna'n fawr o'r amser sy gen ti efo dy gynghorwr. Mae 'na lwyth o gefnogaeth ar gael, ond mae'n rhaid i chdi wneud yn fawr ohono fo. Dyma enghreifftiau o'r math o gefnogaeth sydd ar gael i chdi. Mae yna weithdai a digwyddiadau yn cael eu trefnu ar draws Cymru er mwyn rhoi mwy o wybodaeth am fusnes i chdi, ac i dy helpu di i ddeall pethau fel cyllid, marchnata a chynllunio busnes. Mae'r digwyddiadau yma yn ffordd grêt o ddysgu sgiliau angenrheidiol ac yn gyfle da i gyfarfod entrepreneuriaid eraill a rhannu profiadau. I weld y manylion llawn am rhain a ffeindio allan sut i wneud cais, cer i'n gwefan. Ella fod yn well gen ti ddysgu ar-lein? Fedri di ddefnyddio gwasanaeth cymorth busnes ar-lein sy'n cael ei adnabod fel BOSS drwy Busnes Cymru i wneud hyn. Mae BOSS yn dysgu sgiliau busnes hanfodol i chdi, ar-lein, mor gyflym neu mor ara ag wyt ti isio. Dim ots os ti ar y go, dim ots lle wyt ti, dim ots faint o'r gloch di. Mae entrepreneuriaid a pobl fusnes proffesiynol eraill yn barod i rannu gwybodaeth a chyngor drwy gynnig dod yn hyfforddwyr neu'n fentor. Fedrwn nhw'n bendant dy roi di ar ben ffor. Mae yna lot o gystadlaethau busnes elli di gystadlu ynnyn nhw. Fydd rhain yn miniogi dy sgiliau di ac yn dy alluogi di i wneud cysylltiadau. Yn fwy na hyn, fydd y profiad a'r help ymarferol gei di drwy gystadlu, heb sôn am y gwobrau sy ar gael, yn cynnig cyfleon PR heb eu hail i chdi. I weld y manylion llawn a ffeindio allan sut i gystadlu, cer i'n gwefan. Ar draws Cymru rŵan mae 'na dipyn o safleoedd cydweithio, unedau hybu a rhaglenni cyflymudd a fedri di wneud cais i fod yn rhan ohonyn nhw. Drwy wneud hyn, fyddi di'n elwa o gyfarfod a gweithio efo entrepreneuriaid o bob cwr o Gymru sy'n meddwl yr un fath â chdi. Dyma'r cyfle perffaith i greu cysylltiadau a dysgu oddi wrth eich gilydd. Mae yna bump canolfan fenter wedi'u lleoli yn y gogledd, y canolbarth a'r de, lle fedri di gael cefnogaeth gan Busnes Cymru yn ogystal â phartneriaid eraill. Cer draw i'n gwefan ni i gael mwy o wybodaeth. Da ni bob amser yn barod i ateb cwestiynau a fedri di gofrestru er mwyn derbyn cefnogaeth un i un. Felly be am fynd i chwilio amdana ni ar Twitter ac Instagram, at Syniadau Mawr Cymru. Pan mae'n dod i gyllid, grantiau a benthyciadau, fydd faint ti'n medru gael yn dibynnu ar pa mor gymwys wyt ti, a mae yna lot o opsiynau gwahanol. Fel arfer, benthyciadau llog isel fel benthyciadau cychwyn busnes sydd ar gael i fusnesau newydd. Mae grantiau yn fwy tebygol o gael eu rhoi i fusnesau sydd wedi cychwyn masnachu'n barod. Ond, mi fedar dy gynghorydd busnes di siarad am yr opsiynau sydd ar gael, felly paid â phanicio. Mae 'na wastad rhywun fydd yn medru dy helpu di ar hyd y ffordd. Fydden ni'n sôn mwy am gynghorwyr busnes nes mlaen. Mae hyn yn lot o wybodaeth i'w gymryd mewn, dwi'n gwybod. Ac ella dy fod di'n pendroni sut i gael gafael ar yr help sydd ar gael. Wel, mae hynny'n hawdd. Mae Llinell Gymorth Busnes Cymru yn cynnig gwasanaeth diagnostig yn ogystal â gwasanaeth gwybodaeth a gwasanaeth cyfeirio, a'r oll sydd angen i chdi wneud ydy rhoi galwad iddyn nhw. Mi elli di ymuno fo rhwydwaith sy'n mynd yn fwy ac yn fwy o entrepreneuriaid a chofrestru i weld cynghorydd busnes jyst cer i'n gwefan ni i ffeindio allan sut. Cer i weld Pencampwyr Entrepreneuriaeth yn dy goleg neu dy brifysgol. Fedri di ffeindio allan pwy ydy dy bencampwr di ar ein gwefan ni. A tra ti yna, be am gael cipolwg ar straeon rhai o entrepreneuriaid maen nhw wedi'u helpu'n barod. Mae Syniadau Mawr Cymru hefyd yn cynnal digwyddiadau fedri di fynd iddyn nhw. Maen nhw'n lot o hwyl a fyddi di'n gadael efo llond trol o wybodaeth, sgiliau a chysylltiadau newydd. Ac yn ola, paid ag anghofio mynd ati full speed i'n hoffi ni a'n dilyn ni ar Twitter, Facebook ac Instagram. Mae'n ffordd grêt o wneud yn siŵr dy fod ti up to date efo be da ni'n neud a ffeindio allan am unrhyw ddigwyddiadau sy ar y gweill. Neu jyst anfona gwestiwn i ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu'n ôl efo chdi. Reit ta, nôl at y cynghorydd busnes 'na. Ella fod y syniad o eistedd lawr efo cynghorydd busnes yn codi ofn arna chdi ond dwi'n gaddo, does 'na ddim byd i fod ofn. Mae genna ni gynghorwyr ar draws Cymru sy'n barod i dy helpu di. Be am i fi ateb chydig o gwestiynau cyffredin i dy roi di ar ben ffor a rhoi syniad i chdi sut mae bob dim yn gweithio. Pam bo fi angen cynghorydd? Mae dy gynghorydd di ar gael i dy helpu di i gymryd y camau ola yn y broses o gychwyn busnes. Fyddan nhw'n rhoi'r offer a'r adnoddau ti angen i chdi. Fedran nhw dy gyflwyno di i fodelau rôl, syniadau mawr, a dy bwyntio di at unrhyw wybodaeth ychwanegol ti angen. Da ni di cyfarfod ambell i fodel rôl yn ystod y penodau dwytha yn y podlediad, yndo? Ond mi fedri di ddysgu mwy amdanyn nhw drwy ddarllen proffiliau'r modelau rôl ar ein gwefan ni, felly cer i gael golwg. Pryd fydda i'n barod i gyfarfod cynghorydd? Trystia fi, fyddi di'n gwybod. Pan fyddi di 'di gwneud cyn gymaint o ti'n gallu dy hun, mi fyddi di'n barod. Fydd y cynghorydd yn medru deud wrtha chdi os ti angen treulio mwy o amser yn datblygu dy syniad cyn i chdi fynd dim pellach. Mae gennym ni hefyd checklist bach handi sy'n mynd â chdi drwy'r broses o gychwyn busnes. Dwi'n siŵr fydd hwn o help, a mae o ar gael ar ein gwefan. Paid ag anghofio, elli di gael help gan dy goleg neu brifysgol hefyd. Fydda i'n cwrdd â nhw wyneb yn wyneb. Y peth cyntaf fydd cynghorydd yn ei wneud ydy rhoi galwad ffôn i chdi. Ar ôl hynny, fyddwch chi'n trefnu gyfarfod wyneb yn wyneb os da chi angen trafod mwy. Ydw i angen paratoi cyn cyfarfod fy nghynghhorydd? Mae yna un neu ddau o bethau y byddi di angen medru eu gwneud. Fyddi di angen medru disgrifio dy syniad, egluro pa ymchwil i'r farchnad ti di wneud, rhoi syniad pwy di dy gwsmeriaid di a phwy sy'n cystadlu yn dy erbyn di, a jyst deud pam fod dy syniad di'n wahanol i syniad pawb arall. Os oes gen ti unrhyw ddeunydd marchnata perthnasol, neu hyd yn oed gynllun busnes drafft, tyd â nhw efo chdi er mwyn i'r cynghorydd fedru taro golwg arnyn nhw. Ond os nad 'di'r rhain gen ti'n barod, paid â phoeni. Lle fyddai'n cyfarfod y cynghorydd? Fydd hwn ddim yn gyfarfod ffurfiol felly paid â phoeni. Maen nhw'n medru dy gyfarfod di mewn caffi, yn dy goleg neu brifysgol, ac os ti wir yn nerfus, mae croeso i chdi ddod â ffrind neu aelod o dy deulu efo chdi. Mi fysa dy gynghorydd di hyd yn oed yn dy gyfarfod di adra. Be alla i ddisgwyl o'r cyfarfod cynta? Yn ystod y cyfarfod cynta, fyddwch chi'n siarad am dy syniad di, sut ti isio datblygu'r syniad, a be ti angen neud er mwyn cychwyn arni. Ddoi di o'r cyfarfod efo cynllun gweithredru y medri di weithio arno fo. Ac ella y fydd gan y cynghorydd hefyd bwyntia gweithredu i weithio arnyn nhw cyn i chi gyfarfod eto. Fydda i angen dod ag ID. Na, ti ddim angen dod ag ID. Mi fydd dy berthynas di efo dy gynghorydd yn seiliedig ar ymddiriedaeth. Mi fyddan nhw'n ymddiried yna chdi i ddeud y gwir am pwy wyt ti ac i ddeud y gwir am y ffaith dy fod di'n gymwys i dderbyn cefnogaeth. Fyddan nhw'n medru rhoi cyngor ar ariannu. Mi fydd dy gynghorydd di medru adnabod ffynonellau o gyllid fydda o bosib yn addas. Fyddan nhw hefyd o bosib yn medru dy helpu di i greu cynllun busnes neu greu rhagolwg llif arian, cash flow forecast. Mi fyddan ni'n trafod cyllid ac ariannu ym mhennod deg, felly cofia wrando. Be fydd yn digwydd ar ôl ein cyfarfod cynta ni? Ar ôl y cyfarfod, dy gyfrifoldeb di fydd mynd i'r afael efo rhai o'r petha ar dy gynllun gweithredu di. Wedyn, yn eich cyfarfod nesaf, fyddwch chi'n adolygu pa gynnydd sydd wedi ei wneud ac adnabod pa waith pellach sydd angen cael ei wneud. Be os dwi ddim yn dod 'mlaen efo'r cynghorydd, neu ddim yn clicio efo nhw? Coelia fi, mae hyn yn annhebygol iawn, ond os ydy o'n digwydd am pa bynnag reswm, fedrwn ni gynnig cynghorydd newydd i chdi. Un peth i'w gofio ydy, ella na fydd y cynghorydd yma'n dod o dy ardal di, felly ella na fydd hi'n bosib iddyn nhw dy gyfarfod di wyneb yn wyneb. Be os dwi angen canslo neu ail-drefnu cyfarfod? Dydi hyn ddim yn broblem, 'da ni gyd yn gwybod bod trefniadau'n newid, ond gwna'n siŵr dy fod di'n gadael i dy gynghorydd wybod cyn gynted â phosib er mwyn iddyn nhw fedru ail-drefnu'r cyfarfod. Ond 'sam hyd yn oed pwynt i fi ddeud hyn i gyd wrtha chdi os nad ti'n gwybod sut i gael gafael ar gynghorydd yn y lle cynta. Yr oll ti angen ei wneud ydi cysylltu efo Syniadau Mawr Cymru dros e-bost, inquiries at bigideas.wales, neu drwy ffonio ar dim 3000 60 3000, neu fel dwi 'di sôn yn barod, cysylltu efo ni ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae hi mor hawdd â hynny. Reit ta, rŵan dy fod ti'n gwybod bob dim am y gefnogaeth sy ar gael, paid â bod ofn ei ddefnyddio fo, achos mae o yna am reswm. Y tro nesa, fyddwn ni'n siarad am greu cynllun busnes, felly cofia wrando. Dyma'r manylion cyswllt holl bwysig 'na eto, er mwyn i ni fedru ateb dy gwestiynau di gyd. Hoffa a dilyna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges ata ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu'n ôl efo chdi. Ffonia'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia Sgwrsio Byw neu Live Chat ar wefan Busnes Cymru, neu e-bostia ni ar bigideas at gov dot wales.